Yesu tiri so, bɛdɛ na wɔde a wɔbɛde wɔn hmm. ama ma meka asɛm bi akyerɛ menim sɛ w'ani ɛdeɛ no wankɔwia wɔ baabi a wakɔfa no wɔ baabi a sɛ mekɔ no adeɛ sɛ yɛa na nateɛ na medeɛ no ani ɛdeɛ papa meka mena mekafoɔ ankasa ankasa makafoɔ yɛ yi Phone a woka no ankɔwia ɛyɛ me a nti menim sɛ wode bɛnyini na wode nyini no ma w'ani nyɛ den ɛnyɛ foo kɛkɛ ma w'ani nyɛ den na pɛ biribi wate na maka akyerɛ nso wate
maa metu me fa maa menti
asɛm bɛ na woka no

Te sɛ me. Wo sɛ me dɔdɔ. Nanso menhu ahoɔfɛ no, menhu deɛ wode yɛ. Wode nam afikyire ha yi a. Afikyire ha yi a mmarima bɛn na ɛhyɛ hɔ? Mmarima bɛn na ɛwɔ hɔ? Ah! Ɛno ara sɛ mmarima yi ne yɛde siisiesie ne abɛta afikyire hɔ ne afrɛ wa na waduam na akɔ. Woba woba nso amfa hwee ma. Hey! hwɛ ewiase sesa na nso asesa wate sesa kɔ w'anim nkɔ w'akyi pɛ bɛrima wɔ kwaa no akɔtie no abɛseɛ ɛwɔ fie a pɛ bɛrima papa bɛrima wɔ nonyam bɛrima wɔ di w'akyi a wo sɛ yes bɛrima nie na ne bɔtɔm ayɛ mma na bɛrima hunu kɛkɛ wode bɛne nam haa ma asɛe mmarima wɔ kurom ha Mmarima paa wɔ kurom ha. Barima bi te sɛ ɛyi Kennedy agye ɛ Japan Kennedy Japan. Wɔn deɛ wɔwɔ sika nkasa nkasa nkasa nkasa n'ano na ɛɛyi. Ah! N'ano ɔya papa osuo mu so wɔ ɔtwa wɔ a wɔhwɛ yɛ ɔbɛyɛ wɔ ama wawu. Nanso ɔfa ɔbaa ɔhwɛ wo yie paa. Wɔn wɔ a wɔasi dan ama wɔama wo kaa wɔahyɛ wo dwa. Saa na ɔte. Nti kɔhwehwɛ no. Baabi a Kennedy wɔ bia me se kɔkɔhwehwɛ no by force. Ɔpɛ wɔ mpɛ wɔ pɛ no by force. Na me ka te wo. Sika no nti sɛ na ɛbɛyɛ a ɔbaa bɛyi afie. Ɔyi afie a Trazako ɛhɔ na ɔhwɛ. Ɛbɔ bra kɔ yɛ anim. Te sɛ mpɛ sɛ mekɔ m'anim. Bɔ mmɔden a ɔsɔre a na wadware no adrɛse. Ɔkɔtena parliament gate no ano.

Woawe tank mu nsuo papi nso aduro tank yi ase ama nkase yɛ kyee na na wonom wɔte. Yii ma wani mmie kakra. Wiase kɔ n'anim a ne yɛ kɔ yɛ anim. Manom pipe nsuo ama sunsoro ama me yam saa na nyame ayɛ m'adom na mesesa me nsuo a wɛso wo ha na sɛ woyɛ asapɔn ne deɛ wo ana sɛ sika wɔ fi wɔde aba. Aha ɛno no no yɛ sɛ bɛma ne de sika ba deɛ a. Na na sɛ ntukwa no. Sɛ noa nti na yɛ kɔ. Oh, I see. Nti ebi ba se yɛ ho. I see.
Na mo sɛ sika no sa deɛ a, mempɛ sɛ mɛte dede bi a wɔ fie a o. Ɛyɛ adeɛ dada a hmm, yɛyɛ. Agya, wonim ɔbɛn a mene ne ti wɔ fie a, wonim abrabɔ yɛwɔ mu dada. Menim mmerɛ sɛ ɔntumi yɛ aduane nti mekɔ kurom kakra kakra ma nkwadaa.

Wobɛku no. Ah! Ɛdeɛ bɛrima koraa no no. Kanya wo nua, wonyɛ me nua bɛrima nka me adeɛ a mɛyɛ wɔ fie ha koraa nka mɛyɛ ɔnwanwa. Yɛkasa no a wɔnim sɛ obi a adwuma na ɛsan abo no pɛn. Ɛdeɛ no no.
Hey, sister. Asɛ adwuma na pɔnkye pɔnkye wɔ anim na. Wani ɛyɛ o.
Ɔgyae. Nka na wo ka bi.
Bɛsen me nka mo aduane na di. Wo deɛ mekɔhwɛ me mma.
Yɛkasa a wontie.
Aduane kɔma nkɔla no ɔmo nyi na gya ntoatoa no.